Mukwongo ka amito apwur man ngat atye ka kelowu lok ma nonok man en aye Bishop Richard Okel Odoc. An i niang matin atye ki twon yom cwiny mo ningo aromo bino aloko bot jowa ma giloko leb. Lok i leb Acoli waco ni ni leb lwor ku. I niang matin an amiti an adi cwiny wan jo ma koni dong wanyomme ni. Waneno pol kare kuku kuku tye i odi madwong kite wa i London kany, kite wa i Uganda, kite wa i America, kite wa Australia, lok me kuku kuku tye madwong tutwal. Gin ango mono ma dong weko kuku kuku bedo dwong tutwal i otwa nyo i otwu? Ka in itye ka cuno dako, nongo itye very careful ni pe bingo, pe bingeto iye. Itimo jami weng maber, pien i cawa eni in itye ka dwa, pe imito i lee oloo. Ka koni in dong imako lee o dong, de ineko lee o, de iketo. Dong icako dong ngo? Be iroko dong kit aleb mono wa in relax i? Eno ni gin na pe ber. Myero ingen ni ka itedo dek eno ni ci wan macalo jo ma dong wanyomme ni myero wange angeya ni ngo? Tedo dek wa humm pe gik paka wang ito. Myero inen ni imedde ki tedo dek wek ngo? Laco ma in koni dong inyom inyomme kwede nyo dako ma in inyomme kwede ni ngo? Wek cam me obed mit. Pe tye nino mo acel ma in dong iweko aa an tinno pa icamo dek humm aolo. En aye bedo ka meno. Watyeko tedo dek jwi, dok bene watyeko cito ka yokke jwi. Ci myero in myero inge ni ngo? Ka in dong inyomme, omyero imedde ki tic i kom dakoni, dok imedde ki tic i kom cwari, dok tutwalle imedde ki tic i kom in aye kekeni. Pien kare mukene ka dong ineno wan wanyomme woko ba, in dong iwaco, Haa, laco-ni pud tuko ba konye pe. Abingolo gin eni ki kwone. Gin eni, ang ikwanyo ki kwo pa laco-ni. Laco ni dice ni dek koma ma konye pe kite dong wanyomo ni abicako tic laco ni abiloko kika an amito kwede in bene kitum ocel ni ha laco be wa ha dako ni ba dako eni ma an aneno i oli gene i movie ni i cal moni ma kinyuto anyuta i video ni en amito i dako ni obed kame icako dong yelo dako ni icako dong timo gin kama nongo dong cwinyi dong tye ka cwer pe ite waco ka dong nino mo acel ma dong nongo dong iolo wa Min atin, nye wa i min ot. An cwinya pe yom kit ma in itye ka kwo kwede. An amito in ibed ka man, ka man, ka man. Ni pi gin ango? Amito in ibed calo mumana. Amito niang itir ni in pe inyomo mumani. Hmm? In inyomo dakoni. He? Ka in ne imito bedo ni ngo? He? Kit mumani obed kwede. To ma in ne dong ibedo gang, bon mumani pe inyomme. Ento ka inyomme kit ma Lok pa Lubanga waco kwede, ka inen in laco dong inyomme, itenyo ot pa uru, ci dong ibino imoko kacel ki ngo? Ki dakoni. Jo mukene i lobo kany ka dong gin gunyomme, gin i dako, tiko winyo lok ki bot ominne, tiko winyo lok ki bot laminne, tiko winyo lok ki bot ngo? Gine, minne nyo wonne kit ma myero en itel kwede ot. Mukene pe woto ka meno. Omyero wun wunen ni ngo? Jami me otwu ocob kacel wun ni otwu. Leb acwele waco ni ngo? Ot obedo me ume ngo? Me umo lok. Pe dong jami mo keken, latin daa mo dong odaa, okato kwede woko bot dano. Iciro dong ni wek dong kite leb monwa ni sympathy, wek dong nongo dano gutim kica i komi. An dako ni dong yel aye, kite ayelle, acito atiyo, acito apuro pur ma agwa, ka adwogo gang, dako ni pud tye ka yella. Atim dong gin ango? An abit nongo dako mukene. Koni in icako wot ka mo ni in icito iyo ka pur, ineno ngati mo dako mo nongo obwunyo kwidi, wek aa, mubwunyo caa-ni, mon myero obed ka ma en. Kobedo en dong ojur ma konye pe. Dako-ni pe dong en dako man anyome. Kobedo dong ojur kare ca ma wan pud watye ka cune acuna-ni, dako-ni ca weng nongo tye ka bunyo, o, nongo tye ka puto lumo. Kobedo ca en yomcwiny pe. Enoni dako-ni tye ka wacci ni ngo? Tye gin mo ma myero in itim. Pe dong ibedo ni in dong iling ngat a loyi peke. A Rwot ki ode kit acudi waco ni, Pe myero obed ka meno. Myero inge ni ngo, ilok kwoni. Myero itam pi dakoni. Pe ca weng ni, 'Oo, min atin, an pe atamo. Ka dong imito dakone keken ci icako dong bwunyo otyeno otyeno dyewor, en dong in icako bwunye pien dong imito cito i ot ka buto. Pe myero obed ka meno. Omyero gicak ngo bedo maber. Nen ni myero ngo ipeny dakoni, 'Min atin, ngo marac dong? Ca mukene nongo cabunne kene bene dako ni mitte in iwil. Ca mukene nongo moo ma otumo ki ot. Ca mukene nongo abar winy mene tye yelle. Ca mukene nongo owinyo lok mo ma kongo ma dok oturo cwinye. Ca eni aye in iromo bino iwaco boti wai, Aa, min ot, ngo marac ma dok wutimo ni? Oo, dako moni, ni nen kare ma wacito ka twongo pii kenyo, dako ni gene okelo wiye, okelo wiye, ongo leke i nyima, ci nongo ongeto i dako nio. Jami ma ngeto i dano pe dit. Ci in kono itamo ni, Oo, dako ni okuno, Meno ki tuko pi lok ka nino ca abicel-li moni ma, ma nyo openya ni myero ami bot ngo, acwal bot minne-ni, en aye pe amiyo, ci in dong icako dong ngo? Tam marac. Pe itam tam marac, myero ilok ki woti, lok ki dakoni, dok ilok ki cwari. Ka iloko ki cwari, ka iloko ki dakoni, kodi inongo ni tam ma in itye ka tamo-ni en aye pe tam eno-ni. Pol kare dano nyom giket pien ngo? Icako dong tam ni ngo? Dakoni tye waco gin mo ni tam ma medo tye i wii tam mo ma pe ada. Ci nino ma tino amito woco wi ni ngo? Medde ki tic i kom nyomi. Lubanga maro ni gene mon ki laco obed kacel. Ci nino ma tino an cwinya yom alego ni Lubanga ogud nyomwu dok Lubanga ogudwu dok Lubanga olonywu. Pe inen lok ma ni, Oo, an dong acito. Atenyo dako ni, Atyero nongo mukene? Ityero ni nongo mo apat? Ci an apwoyo nino ma tyen Lubanga omini wi gum man, Bishop Richard Odoc. Apwoyo. Amen.
This is your time.
Atmosphere of faith.